Shwmae, dyma drio egluro ein taith ni i chi a para, ein paratoadau tuag at cynllunio i'r curriculum newydd yma yn Ysgol Dyffryn Ogwen. Um, dros y ddwy flynedd ddwytha mae wedi bod yn heriol iawn dydy, ond da ni wedi bod yn gweithio ar rei o'r egwydd- deuddeg egwyddor o fewn yn cynllun gwella ysgol, a mae'n debyg un o'r enghraifft hynny fydd y rhaid i asesu ffurfiannol a sicrhau bod yr adborth yma'n arwain y disgyblion tuag at gynnydd. Dan ni hefyd wedi bod yn addasu ein cynlluniau gwaith yn sicrhau bod yr cynnydd mae'n disgwyliedig ar y blentyn yn derbyn sylw a bod hwnna wedyn yn amlwg a roedd hwn yn rhan cyntaf yn paratoadau ni i gael, i gael meddylfryd yn staff yn fwy um, agos ati efo'r cwricwlwm newydd. Da ni wedi bod yn gweithio efo'r dyniaethau a di wedi dod â'r dyniaethau'n un pwnc yma mlwyddyn saith ac yn cydweithio ar daws y dair adran yna er mwyn profiadau'n bach fwy cyfoethog. Ond daeth y pandemig a wedyn nathon ni sylweddoli bod yn blaenoriaethau ni wedi bod yn llefydd gwahanol yn amlwg a felly oedd rhaid i ni ail ymweld â'r holl egwyddorion ac athroniaeth y cwricwlwm newydd yn Mehefin 2021 a dyna ddigwyddodd. Mae'n staff ni'n hyderus rwan bod nhw'n deall y cwricwlwm proses ydy hwn, y cwricwlwm arweinir gan y dibenion a bod yn cyfrifoldeb ni ydy defnyddio'r ffrâm a roddir er mwyn i ni roed y cig ar yr asgwrn os liciwch chi er mwyn sicrhau bod y profiadau'n gyfoethog ar gyfer ein plant. Dan ni wedi penderfynu yn Medi 2021 i fynd am cwri- am am fodel cwricwlwm amlddisgyblaethol lle fydd bob maes dysgu a phrofiad yn ymateb i o leia' dau neu dri o'r datganiadau'r hyn sy'n bwysig wrth gyn- fynd ati i gynllunio i sicrhau fod 'na ymateb fwy holistaidd ar draws y maes dysgu a phrofiad yn hytrach na bod ni'n edrych ar un maes penodol. Dan ni yma wedi bod yn gwneud lot o waith ar y pam. Pam fod o'n bwysig? Pam fod o'n bwysig? Be, be di'r egwyddorion o fewn eich maes dysgu a phrofiad chi? Pam fod o'n bwysig i blant dysgu be maen nhw'n ddysgu? Be sy'n bwysig iddyn nhw ddysgu? Ac felly mae heina wedi bod yn, yn, yn, yn rhan ganolog i'n holl gwaith ni yma. Dyn ni wedi adnabod y gwerthoedd pwysig sydd yma i ni yma yn Nyffryn Ogwen. Dyn ni wedi bod yn gweithio efo staff, rhanddeiliaid allanol a plant er mwyn sicrhau bod ni yn ymwybodol o beth sydd angen i ni weithio tuag atyn nhw yma a beth sy'n bwysig i bobl y dyffryn wrth i ni ddatblygu a dylunio'n cwricwlwm yma. Mae'n staff ni, er mwyn adnabod pam, wedi dadbacio'r egwyddorion cynnydd yn drylwyr iawn ac yn adnabod yr hyn mae'r plant yn gwneud cynnydd â nhw o fewn eu maes dysgu a phrofiad. Da ni'n teimlo bod hyn wedi datblygu dealltwriaeth ein staff ni ac yn datblygu pam fod nhw'n cynllunio be maen nhw'n ei gynllunio yn hytrach na gofyn 'be fedra i ddysgu'r plant? Mae hwnna wedi bod yn elfen gry, da ni'n hyderus o hynny. Dyn ni hefyd wedi gwario lot o amser yn dadbagio datganiadau ar hyn sy'n bwysig, oherwydd yn fan hyn mae'r sgiliau pynciol neu'r sgiliau o fewn y faes dysgu a phrofiad yna o fewn y datganiad yna wedi cael eu cydnabod, a welwch chi fama yn y coch, enghraifft gan aelod o staff yr ysgol. Um, wrth adnabod rhain, mae cynllunio ni'n mynd i fod yn llawer mwy gofalus ac yn cael ei, bod y sgiliau yma'n cael ei ystyried wrth gynllunio ac fel dyn ni'n mynd yn ymblwyna. Mae'n staff ni wedyn wedi dal trafodaethau yn defnyddio'r yn defnyddio'r dempled yma a be mae hon yn neud i ni ydy neud yn sic- sicrhau bod ni'n cynnwys yr holl elfennau o'r fframwaith yym wrth wrth wrth mynd ati i gynllunio'n cwricwlwm ni a mae gynnon ni enghreifftiau hein wan yn mhob adran ar gyfer ymateb i i i'w cynllunio nhw lly. Yym a dyma chi enghraifft fama o sut mae'r adran mathemateg wedi mynd ati i edrych ar yr holl egwyddorion gwahanol sydd angen ystyried wrth gynllunio profiadau ar gyfer y plant um, a'r datblygiad o fanno. Mi fyddwn ni wedyn yn edrych ar, ar yn cynlluniau gwaith fydd yn debyg i hwn, a dyma chi ffram, a dyma chi mae'n debyg fydd y templed cyntaf, mae hyn yn debygol o newid fel dyn ni'n dod yn fwy hyderus yn beth da ni'n neud, ond yn sicrhau bod bob un elfen y fama yn cael y sylw. Um, yn bwriad y fama ydy bod y bwriad dysgu yn cysylltu efo'r pedwar diben, a bod y plant wedyn yn dallt pa elfen o'r bedwar diben maen nhw'n ei ddatblygu wrth, wrth, wrth, wrth gynllunio'r gwaith yma, neu bod y gwaith yma wedi cael ei cynllunio ar eu cyfer nhw. Wedyn bydd y prosesau sicrhau ansawdd ni wedyn ar, ar, ar, yn, yn ymateb hynny fel bod ni'n gallu ail ymweld a bod ni wedyn yn gallu ail ymweld â'r cynllunio os nad ydy hynna'n llwyddiannus. Da ni yn ymgorffori ac yn gweithio ar hyn o bryd ar gyfer sut mae da ni'n ymgorffori llais y dysgwr i mewn i'n cynllunio ni. A dwi'n meddwl na